Herzlech wëllkomm zréck bei enger neier Episode vu Comedy Luxemburgs Feines Battle Podcast mam Gilles a mam Piz Gude Moien. Ohio des. Piz Pizza ma. Como e va? Genki des ka? Genki des ka ne?
Mm, ja, mé geet et mm. gutt. An du? Ja, ja, ja, ja. ganz gutt, ganz gutt. Tipp top.
Ähm, Ech der méint den Haut gut gut nach half Schlo wat den Aen méi dat den schlimm. Mm, dat gehéiert zu Méindes generell dozou. Egal wat fir een et ass, et deet ëmmer wéi. Jo, mee e Méinden, deen, wou een net muss schaffe goen, ass awer trotzdem e bësse méi schéin, e Méinden, muss ech dozou soen. Jo, mee den nächsten Dag kënnt bestëmmt, ne? Jo, ass de Pessimismus. Muss een de Moment genéissen. Ja, dofir si mer jo och haut haut présent. Présent a prett, fir iech, wéi has de gesot, eng eng Liebeserklärung un eng vun eisen äh, absoluten äh, Jo, Lieblingsbands kanns et definitiv scho soen, äh, eng Erklärung ofzeleeën, well dass dass dass net ganz äh, easy fir eppes Schlechtes bei hinnen ze fannen, ne? Genau, genau, genau. Mä ech hat mer och gëscht nach Gedanken driwwer gemaach gehat, esou normal normalerweis bei esou deenen äh, Uncovered-Episoden maache mir och emmer e bëssen esou krit kënne mer krit kritesch Saachen e bëssen. uschwätzen an hei hu mer allen zwee net ganz vill fonnt gehat, dofir gëtt dat einfach mol esou eng eng wahrscheinlech eng hallef Stonn Libeserklärung, wann et eppes un ze soen gëtt un déi Band. Nee, et ass wouer, dass dass net ganz vill, also et ass definitiv genuch ze zielen iwwert si, mee et ass net ganz vill Schlechtes do an mir hunn och gesicht an ech mengen, wat hu mer gesicht? Am Fong brauch man net vill ze sichen, mir kennen hir Story prinzipiell auswenneg, well mer se awer schonn éiweg verfollegen an och gären zeréckginn un hir Ufäng, wou jo am Fong déi Band gëtt et jo am Fong scho méi laang wéi se elo Musek releasen, et kann sech scho bal soen. Ja, ja, ja, ja, se hunn sech schonn 2003 gegrënnt gehat an Melbourne, Australien. An jo an Ufankszäit souwäit ech mat ech hunn net esou vill fonnt gehat ass hire Ufankszäit just dat se immens vill Line-Up Memberwiesselen haten an da si mer esou hin an hiergaangen an laang Zäit haten se och keen zweete Sänger gehat an esou. An ech mengen der éischt éischt den éischt Demo déi ass 2007 erauskomm an den éischte Ja. Full-Length Album ass äh, 2012 erauskomm bei hinnen. Ëm, du du ass jo schonn eng gewëssen Zäit dotëschent, hä, wann s de esou kucks. Ma ja eben.
Ja, dass dass ass effektiv wouer. Ähm, um Ufank, an ech hunn dat, ähm, ech hat do e bëssen eppes fonnt, well ech si och, bon, dat ass da elo natierlech eng eng Sparte niewebäi, Si hunn viru wivill Joer eng Crowdfunding Campaign ugefaangen iwwer Patreon, wou se wierklech ganz vill Content liwweren an do war och dann ech mengen e Video, wann ech mech richteg erënneren, vun eng vun hiren éischte Live Shows an oh mäi Gott, dat kanns de net kucken, gell, dat ass Sérieux? Dat, dat ass ganz schlëmm, gell, dat ass ganz cringeworthy an wann s de kucks wéi se do ausgesinn hunn, natierlech d'Zäit geet virun, d'Zäit bleift net stoen, mee. Du du hues schon deelweils an dem Video gesinn wat se wollte maachen, mee se waren einfach mal net gutt genuch fir dat eriwwer ze bréngen. An ech fannen dat awer och witzeg, dass se dat dann och deelweils releasen an dass se dat dann och de Leit ginn fir ze weisen, hei mir sinn awer wäit komm, muss de awer soen ne.

Och schon gesongen mee jo ech dass wierklech du du kucks de Video mat engem gewëssene Laachen a sees ok krass dass schéin ze gesinn wéi wäit se komm sinn mee wär dat deemols hätten se deemols eppes released ech ech hätt et wahrscheinlech ignoréiert well et zevill war an eist Ouer war wahrscheinlech net adequat ugepasst un dat wat si maache well ech menge si maachen speziell Musek dat muss een einfach sou soen ne. An, ähm, mee, mee, mee jo, dat war, dat, d'Ufäng sinn halt ëmmer schwéier, ne, wéi mer alleguerten Natierlech. iergendwéi wëssen, ne. An, äh, wann ee, wann ee lo kuckt, wat si da lo maachen, ech meine, si gi jo gären an dem Ja, ja. Extreme Metal, Prog Metal, Progressive Metal, äh, agestuuft. Dat ass jo schéin a gutt, mee ech mengen, dat ass bei wäitem nach keng Erklärung fir dat, wat se aktuell maachen oder déi Ja, säiten, an och, Releasen, weess de. Jo, jo, an et sinn esou vill verschidden Elementer an hirer Musek dran. Ech mengen, duerch, eleng duerch d'Eolinn hues de e bësse Folk-Elementer, e bësse klassesch Elementer an du hues och e bëssen äh, jazzeg Elementer. Ja, ja, ganz Jazz, ja.
Bass, Bassline ass immens jazzeg an, an hirer Musek, gell? An, ja.
Et ass net jiddwerengem säi Cup of tea, muss ech natierlech och dozou soen. Wa lo ee seet, ah dat doten ass net menges, kann ech dat och e bësse verstoen, mä iergendwéi, mir zwee sinn esou an déi Band vernarrt. E bësse schonn, jo.
Also ech hunn elo laang, jo, zu Recht, an den Zäitpunkt, firwat mer dat aktuell och maachen, elo iwwer eng Band schwätzen, wou mer, jo, net ganz vill Schlechtes ze soen hunn, huet och prinzipiell ee Grond, ass virun, wann dat hei elo erauskënnt, ass et warscheinlech scho puer Wochen, vläit scho e bësse méi wéi e Mount hier, datt hire leschten Album d'Dagesliicht gesinn huet, an zwar den Album Exul, wou, jo, wou mer awer scho net sou laang drop gewaart hu. Fënnef Joer kanns de där Band ëmmerhin ginn, ne? An ech mengen, bis elo hu se nach ni enttäuscht mat deem, wat se geliwwert hunn. An, jo, Exul ootmen ech an, ootmen ech aus, nonstop, dat leeft. Staark an permanent. Mieren en op meng Haut an bis se ganz absorbéiert ass. Jo an ech mengen fir eis allen zwee ass et och schon schon bal kloer dass deen Album definitiv wäert op eiser Enn des Joers Lëscht ganz wäit vir sinn, vläicht esouguer net jo éischt Plaz. Ass schwéier schwéier en net op een ze setzen. Jo ass ganz schwéier ass ganz schwéier. Dat huet awer och obwuel d'Jugend nach esou jonk ass.
Jo dat huet mat eiser Fanboy Attitude ze dinn. Wo man ja. och eis net schummen déi ze weisen. Ähm, ja wie, wie, wie ech mengen wann ech mech rich erënneren so wie vieles mir ëmgedrehen dat se doch genauso Ech hat Dir mengen ech ne oblivi Scaris Demos gewisen an äh, wie ech am ja, kennen geleiert hunn. Wéi? Pardon. Jo mam Lidd mam Lidd Intravenous dat war dat éischt wat ech héieren hunn. War dat dat ech mengen dat war dat éischt ja. Ja dat war ass schon zwee schon- Albumen äh, dobaussen Mhm. an äh, hiren drëtten Album wou dat Lied Intravenous do drop kommen dee war nach net released ginn man e puer Méint drop äh, Ur- den Album Uhren heescht deen Ja. äh, dee war kuerz virdrun virum Release an äh, dat ass mat gewisen an ech war och direkt esou wow okay dat doten ass eppes Etwas Spezielles, definitiv. Ja. Also, das, das, das, das, das, du prägst sie. Ja. Ja, ja, ja. Ich meine, ich hatte auch schon erwähnt, wie ich eigentlich auf die Band gekommen bin, weil, sind wir mal ehrlich, wenn ihr guckt, äh, aus dem, aus dem sonnigen Australien, wo am Anfang sonst nichts könnt, wie gifte Schlangen und mega krass Spannen und alles, was ich will umbringen, äh, nur ganz viel Metal-Bands, Zu deem Zäitpunkt, wou ech se kennengeléiert hunn, gouf et net. Also déi eenzeg, wou mir elo afalen, ass Parkway Drive vläicht an, an esou, wou vun do kommen. An ähm, wann ech kucke wat si, wat si deemools gemeet hunn an ähm, de Genre, wou si gemëscht hunn, dat war lo näischt, wat s de an iergendenger Zeitung fonnt häss. Also wéi, ja. wéi ech drop komm sinn, ass vu ganz einfach. Ech ähm, liesen regelméisseg natierlech äh, metal.de a wéi se all och ëmmer heeschen, gell. An do war eben hiren éischten, hir éischt EP, déi Aurora Whale, wou, ech mengen dat war déi vun 2007, wann ech mech richteg erënneren. Jo, genau, genau. Dat war déi éischt Demo, wou se do released hunn. An dat war komescherweis och eng Demo, wou op der metal.de Website, jo, bewäert ginn ass. An ech hat bis aktuell keen. kee Punktesystem gesinn, wou et vläit méi wéi 8 gouf, 10 scho guer net. An ech mengen Aurora Vale, wann ech mech richteg erënneren, krut entweder 9 oder 10, ech si mer elo net méi ganz sécher. An dat huet mech e bëssen esou, hm, wisou kennen ech déi Band net? An, an wéi kann dat sinn, datt dat, do ware just 3 Lidder drop, wéi kann dat sinn, datt dat. esou eng héich Bewäertung kritt gell an do war dann och den ech mein hir hiert Vorzeigelit deelweis Forget Not ass jo am Fong och soss näischt wéi hiren Numm op Latäin war do drop eng Demoversioun an dat war den absolute Wahnsinn gell dat war mengen ech bis dato eent vun deene längste Lidder wou ech bis Bis dohinner héieren un 12 Minutte laang absolute Flamenco-Gittaren Ufank mat ganz vill Atmosphär an dann deen, ah déi Gei, gell, an da kënnt einfach déi Gei an déi déi heemelt dech dann an de entweder an de Schlof, well s de sou faszinéiert bass dovun an, et dech deelweis berouegt oder se kann esou Téin vu sech ginn, wéi ech bis do och nach net vun enger Gei héieren hunn. Jo, jo genau dat wollt ech och soen. Ech hunn nach ni eng Gei oder respektiv eng Violinn esou héieren wéi bei hinne. Déi gëtt richteg jäize gedoe deelweis.
Ka vu ganz schéin bis bis scho bal esou intriguing ka se all méiglech Geräischer maachen. Jo an dat dat war also fir mech war dat oh, dat do ass geil. Natierlech gouf zu dem Zäitpunkt war nach keen Album do an hunn ech och bëssen ass na verluer wat normal ass, wann du net vill Material hues, wou de kanns reegelméisseg zeréckgoen. An do si mer mol éierlech, esou Lidder vu 15 Minutten, dat ass jo schéin a gutt, dat kanns de awer och net um onbedéngt um Stéck lauschteren. iwwer laang Dauer ëmmer ëm dat selwecht gell. Mhm. An ähm, ja an dun irgendwann enke 2012 effektiv och dat famoust Joer, wou en aneren wichtegen Album rauskom ass, ähm, war halt meng Begierde un esou opulenten, massive Lidder net gestëllt an dun hunn ech dunn gemierkt, dass Portal of Eye rauskomm ass, den éischten richtegen Album An jo, spéitstens ab do war ech en absolute Fanboy. Ja, ja, ja, ja. ja. ja de Portal of Ei äh, gëtt och also wat sech so bis wien mit gekuckt hun so bis als der Fan favorite bis immer duerch durchgestalt gell mhm. äh, kann jo verstoen dass och den Album wo die meescht Lieder drop sinn obwohl Steve Steck sinn äh, was ja. an Album net viel ass muss auch so dat äh, ich mein klenk vun Lider so tschen 12 10 ja, Minuten ja. Äh, 10 Minuten also eben Porkmetten äh, also ja, ja. extrem lang aber du für extrem gut ne mhm. all die Alben die no kommen sind hier hat immer Mann Lider deelweise sogar äh, komplett instrumental äh, ja. Passagen dran gehabt geil aber Awer du fir awer gëttlech gëttlech schéin gell. Ja ech mein dat hues du gutt gemierkt äh, op deem Album wou mär jo och ganz héich luewen. Jo Portal of Eye ass vläit e Fan Favorite kann ee se soen, well och ganz vill Lidder ech mengen zwee oder dräi Lidder wou se definitiv haut souguer nach live spillen. A mir hate jo och déi grouss Éier si live zu Lëtzebuerg ze gesinn, dat war jo Köstelech par excellence. Oh ja, dat war ja. esou esou gutt ja. Si man si war Virgrupp vun Isan an der Kufa mengen ech wann mens war Kufa. Ah, ja. Isan wann der Kufa ja war en Dag vu verdammt wéineg Leit an der Kufa waren gell ja. fir esou international Bands war esou boah wat okay. An ech stung bei Neo Liviescaris bal an der éischter Rei an ech war wéi so summer Gesiicht wäsch geschmollt ge
gefilt gehabt.
Ech hat e bësse meng Bedenke muss ech soen, wéi ech gesinn hunn, datt se kommen an okay Ihsan jo dat ass jo och eng wichteg eng wichtege Musiker, wou zwar mat enger anerer Band méi bekannt vläit war an ech hat awer wéi s de sees wéi mer de Sall gesinn hunn sou, mengs de wierklech se gingen Ech weess net, wann s de als Museker u enger Bün stees an et steet kee Mënsch do, natierlech ass dat e bësse frustréierend, mee du gëss jo, probéiers jo zumindest dann awer alles ze ginn an d'Jongen hunn ofgeliwwert wéi wann déi Bud rammelvoll war. Dat war all eenzele Su wäert an jo, dass, mee wéi gesot, Citadelle war mengen ech zu deem Zäitpunkt och schonn dobausse wéi mer si gesinn haten. Ja do war Ohren och schon dobäi. Dat war Ich meine, ja, um stimmt.
Tour gewiescht. 2018 muss dat da gewiescht sinn oder sou. Oder 17. Iergendwu do rëmmer. Ah, ja, ech glaub do rëmmer, ja. Dreck, dat ass och schon laang hier. Viel ze lang.
Ja, et gëtt Zäit ze rem live, live ze kucken. Hoffentlech Mhm. passéiert dat. Se kommen nach an Europa, man eng Tour. An, Gros ähm, Welttour sogar, ja. Ja, ja, ja.
Mee, wie du gesot hast, instrumental Sachen, also reng instrumental Lieder, dat hues du fir d'éischt Keer op Citadel gesinn, wou wierklech dann Lidder waren, wou esou, ech wëll net soe wéi vill ass, fonctionnéiert hunn, mee wou eng déi Atmosphär vun deem ganzen Album esou weidergedroen hunn, ouni et elo ze vill ze iwwerlueden. Well ech perséinlech fannen, Portal of Eye ass deelweils iwwerlueden, well einfach et esou vill ass anzehuelen. An dat bei op Citadel oder herno op Urne oder elo och op Exul. Der ass mir fokusséiert so. Ja an, an, an gëtt och Zäit e bëssen ze otmen. Ja wann wann die nächste ja. Lieder kommen. An dat fan ech fan enger seit en clever en clever muss umach so mech mol fir fir de Schein ausgeglach eben se. Ja an noch fir de Liner um Ball ze halen. Dat, no. dat, dat, dat wie gesot bei Portal of Eiers dat ech kann den Album secher net ganz lausren wellt das äh, ass esou lang en ass esou opulent an Geheit da wierklech alles, alles wat en huet, all hiert Potenzial mat deene Bandmembere wou dee Moment do waren, ass hei, hei, hei, nëmme Prog, nëmme Prog an d'Gesiit. De Bass ass esou komplex, et ass alles esou komplex an du bass deelweis bësse verluer an ech mengen dat ass dat wat vill Leit entweder extrem gären hu bei hinnen oder oder guer net eens ginn domat, gell. Ja, ja.
Das war effektiv den enschen Album, wo ich heinz du mal so Lied skippen. Ja. So, den nächsten zu kommen. Und da finde ich bei den anderen Album gut nicht. Die gehen in einem Stück durchgelöscht. Ja. So.
Dat mecht och Sënn irgendwéi déi Album ja. um Steck ze ja, ja, Di ma vun Hallem bis fir man die Sënn och den neien so. ja.
ja. an äh, schmengen ähm, an lo guckt äh, wat wie gesot bis lo man net ganz viel schlechtes äh, kënnen iwwer ze soen dat deen schwatläit Net esou dat war ass, dass e ganz e ganz wichtege Member, wou och schonn säit Ufank am Fong dobäi ass, ass elo aktuell fir d'leschte Kéier dobäi gewiescht op Exul, den Dan Preslan op den Drums, wou jo wierklech eng e Metronom ass, gell. An dat, dat, dat fannen ech e bësse schued, Mee och do maan ech mer net ganz vill Gedanken, dass se do net en adequaten Ersatz fonnt hun fir dat weider ze féieren, well ech mengen dass et schwéier genuch dat ze fëllen wat hien deelweils do mécht. Jo ass wierklech en fantasteschen Drummer, ech hat och schon deelweis So Drum Plate Who's vun him op Youtube gekuckt gehaat. Ja, dat ass verréckt, gell.
Dat, dat, dat ass absolute Wahnsinn, gell. Dat Ja, ass ja. esou krass mat dem Tippchen, gell. Dat ass wierklech scho schued, dat hie lo, dat hie lo fort ass. Ech weess net genau wat geschitt ass. Anscheinend sinn se am Gudden auseneen gaangen, awer äh, mee äh, ja, ech hoffen, dat den, den Ersatzmann dat déi grouss Lück kann ausfëllen, muss Ja. man mol soen. Ja, ja. Ma den ass jo och nach net bekannt. Vläit ass dee lo bekannt, wann déi Episod hei dobaussen ass. Mee déi soll nach annoncéiert ginn virun hirer Tour. Ween och ëmmer dat ass, menger Meenung no ass et en Onbekannten, wou se wou se aus puer Gléck fonnt hunn, wou dann dat Lach ka fëllen. Esou eng ähnlech Situatioun war jo och mat dem Bassist. Do war et e bësse kontroverse ginn, do ass och net ganz genau kloer, Wisou dass hire laangjärege Bassist, de Cygnus, oder ech mengen dat war säi Spëtznumm, zum Zäitpunkt vu Citadel an Urn war dat nach agespillt gi mengen ech, an dunn op eemol war hien net méi do, ne? An dat war esou e bëssen esou, ok, wat ass dann do geschitt? Mee do ass och ganz séier, ech wëll net soen en adequaten, mee deelweis esouguer en. besseren Osatz fonnt ginn, muss ech soen. Dat ass esou krass, ja, Das, den äh, ähm, Martino genau. Gerattoni, den, oh, Genau.
also seng Bassline und den neien Album, gell, déi ass esou göttlech. Dat ass, ja, dat ass krass, Ah. gell. Ich mein, du, du denk mech och la lo, wat ass et, äh, ich meng, das, das Gral, wou's de, also um Lied Gral vun Exul, wou's de deelweis so, so dezent Bass Harmonics irgendwou an engem Lach erëmfënn, so, So firwat sinn déi do? Firwat firwat méchten déi dohinner? Mee so all Lach gëtt gefëllt, gell? Ja, ja das genau dat das genau dat das wann alles perfekt auskalkuléiert yeah, ja yeah.
einfach sënn mech zum Schluss. Das, das wie Matte obwohl mir zwee Matte net ger hunn hunn ass dat ass, ass nebli wie Scarry ass neich wie eng eng eng Mattesband so. ja.
das, das ja.
alles wie du sees das op de lächten

Woah, wéi, ech, ech, ech weess plus minus, wat se wäerte maachen. An dass all Kéiers, nee, du hues iwwerhaupt keng Ahnung, Ja, wat se lo ja, gemeet ja. hunn, gell. Ja, An, ja, dat ass also zu guer. Ech mengen, du muss wierklech schon wierklech Musekschoul gemaach hunn, fir dat wierklech ze verstoen esou. deelweis, an, an och, an och einfach den, de Fait sou, lo, dat, dat, dat ass mer jo lo bei, bei Ohren ass, ass dat e gutt Beispill. So, no Ohren hues de geduet esou, okay, déi bréngen lo, also se ginn an de Studio, se schreiwen nei Musek, esou. A wat der Däiwel sollen déi elo do man? Wa, wa, wat? Kanns de dech ëmmer erëm nei erfannen? A mécht et dann och Sënn, sech nei ze erfannen an, an, an, an nei, probéieren nach méi déifgrënneg Visiounen ze, ze produzéieren an opzehuelen? An dann denks de, mee wéi, wéi soll deen neien Album kléngen? An du kanns der. näischt drënner virstellen. An dann ass jo dat, wéi mer och schonn driwwer geschwat hunn, datt da kënnt Exul ganz eraus, oder fir d'éischt gesäis de mol Single aus, wuertwiertlech, Single-Auskopplunge wou méi wéi 15 Minutten daueren, wat jo op Youtube och näischt Normales ass, wann s de esou wëlls. An da bass de esou, Jo, dat do ass absolut gäil, mee dat ass guer net dat, wat ech mer erwaart hunn. An dat ass awer net schlëmm, well dat ass, dat ass mindestens genau esou gutt, vläit esouguer besser wéi dat, wat ech mer hätt kéinten erwaarden. Jo, jo. Jo, ech war e bësse verwonnert. Du has mir gesot gehat, du häss e bësse Schwieregkeete gehat am Ufank, E bësse schonn. an däin Album eranzekommen.
Bei mir war dat éischvi net de Fall, obwuel ech och heiansdo mat Prog och meng Problemer hunn, well et mer ze, ze vill komplex, ze vill Prog ass eeben. an ech war den Album war direkt mat der Uhr gaangen égentwéi kei Ahnung ähm, war direkt verkaf vun der éischter Sekonde se. Et ech ech hu mer vläit schwéier gedoen, well ech mer d'Fro gestallt hunn no Urn an no deenen äh, puer Single-Auskopplungen, wou Urn hat. Ähm, an och du ass du ass eent vu mengen absolute Lieblingslieder drop op Urn ass Eerie. Dat ass fir mech ass Ja. dat Perfektioun, wéi s de wéi s de kanns äh, Prog Metal oder Extreme Metal maachen an ja, emotional ja, ja. total iwwerlueden. Ja, das, das um, ähm, so wie gesagt, ja. ich, ich hat Krempes no un hatte ich wirklich die Vierstellung okay äh, den nächsten Album klingt mindestens von der Produktion von der von der Auswuchtung weste wohin er gehst man verrängt Instrumenter Mindestens genau sou. An mat Exul oder dann mat dem éischte Lidd Ecus, wou jo virun e puer Wochen, oder ass et bal e Mount, méi wéi e Mount souguer schonn, rauskomm ass, war ech esou, ok, dat ass definitiv gutt. An et war mir awer schonn bal ze. Op den éischten Duerchgang an op dem, no dem éischte Lauschteren war et mir scho bal ze banal fir Neobliviscaris. An, an dunn hunn ech nach eng Kéier gelauschtert an nach eng Kéier an nach eng Kéier. An ech mengen, dat ass definitiv och e Problem, wou vill Leit hunn bei där Band. Entweder se sinn total verluer, wéi gesot, well esou entweder ze vill oder deelweis ze wéineg dra passéiert. Mee ech mengen, et muss einfach. nei nolaus net net nolauschtere wéi ëmmer méi einfach so okay du gehst do ran du gehst plan do ran du setzt den Kopf herop an du lausches dat einfach enkeier enkeier 2 3 4 mol an et gëtt ëmmer besser mhm. dat war mo meng approche an äh, war stinn noch iwwerzeecht wat ech méi oft lauschten a wat ech méi méi an d'Déifte vun vun dem Album a wéi wéi se den iwwerhaupt geschriwwen hunn ginn wäert den Album definitiv och fläit iwwert munch aner Albume wou se hunn erauswuessen. Ech géif net datt se vun der vun den Emotioune wou ech bei Citadel hat, wou ech Citadel fir d'éischt héieren hunn, dat war den zweeten Album wéi gesot, ech gleef net datt Exul do kann erukommen, mee en ass mindestens um Wee genau sou gutt ze ginn, vläit souguer besser wéi Urn a vläit souguer definitiv besser wéi Portal of Eye, well well dat wat se elo aktuell schreiwen, Dat ass, dat ass en anere Level.
Jo, dat ass absolut en anere Level. Dat kënnt vu ganz déiwer aus dem Häerz an dat deet och wéi. An dat héiers de och, wéi si dat eriwwer bréngen, ne? Do ass ganz vill Schlëmmes geschitt, also an, an där Storyline, wou se wëllen erzielen, wéi s du jo och gesot has. Op Equus war et, ne, wou, wat war dat scho méi? Jo, dat ass gewidmet un, un, un déi schlëmm Waldbränn, déi an Australie waren zwëschen 2019 an 2020. ja. äh, wo déck vill Mënschen d'Liewe kommen sinn an Millioune Millioune vun Déieren gestuerwe sinn oder hiert natierlech Habitat verluer hunn. An äh, dorums geet op es natürlich och op global gesinn de, de Klimawandel, dat mir defir verantwortlech sinn an du, du spiers den de Schmerz an den Lidgel ja. noch zu motieren zweete Sänger den, den Tim den de bringt dat

Äh, die ganz Atmosphär an Lut gehowen so besser ja. ja, ja, das, naja, das, düsteren, ja, das ist definitiv den düstersten denken ich bis bis bis lo mm, mm. Und, ähm, ja dat wat wat hier en ofliefert ähm, äh, ob du gesang also da wie violin an schmengen das auch den echten album wo se méi nach méi violin dra bringen hechte äh, hier als lied ja. Lead Violinist an dann hues de de ganze Viola Chouer hannendrun. Dat ass, dat ass Bomb, engersäits pure Bombast an anerersäits ass et, ass et, ass et, ass et mega, mega traureg an et deet richteg wéi, deen, deen, deen Album ze lauschteren, gell. Ja. Ja, dat ass vläicht dat eenzeg, wéi gesot, dat eenzeg schlecht, wat an dann nach dat net schlecht eng eng Ännerung ass ass ass eben dass dass ech mi méi gebraucht hunn fir do ranzekommen. Huet dat vläicht domat ze dinn, wann s de laang eng gewësse Genre a bëssen aus de Féiss gees, dann dees de der ëmmer bësse méi schwéier fir ëm eranzekommen. Dat passéiert mir def definitiv regelméisseg, ja. Mä ech mengen, ech hu jo och deelweis alles verfollegt, wat se da mat mat Exul, ob et op Patreon war, wou ganz nach vill méi Input hannendru stoung, wéi wéi mer elo wéi oder wéi vill Leit elo dobausse wëssen, déi elo vläit net Patreon-Member sinn. Ech wollt dat elo op kee Fall hei guttschwätzen, datt dat de Schritt ass an datt een dat muss hunn. Mee ech menge si si mat eng vun deenen éischte Metal-Bands iwwerhaapt, wou, iwwer Patreon esou eppes gemeet hunn an zum Deel och wierklech gutt, gutt ofgeschnëtt hunn, net andeems se d'Leit deelweis wierklech kal Wuer oder kal Kichelcher oder kal Croissant, wéi s de sees, ronderëm d'Ouer geheien, hei, hei kriss de eng Strëmp, wou benotzt ass a gëff mer, gëff mer 20 Euro de Mount, gell. Also hire Content ass definitiv äh, interessant an du fills dech och irgendwéi gerechtfäerdegt fir dat was de wat du do soch mod investéiers sos du muss ja Geld, näischt wie ja. investéieren. Der Geld abs gebuer De definitiv ja definitiv och wann ze mat vieles so mo äh, vieles ass natierlech absoluten äh, Music nerd Level schmengen äh, Ekus Solo Taps wou ech mol net probéiere wärt, well das einfach ze krass dreck ne ja hier soloen ja das, oh mein Gott, das ist so göttlich äh, kannst du kann einfach so wie das das all all Musiker an dieser Band ass op den Heichpunkt ukom an der perf absolute perfektionist an ähm, et erstaunt mech dass die Band an der das vielleicht dat ähnlich schlecht Un dëser Band ass, dass se esou onbekannt ass. Sou. Jo, jo. Jo, ech hunn och do déi Deeg da Gedanken driwwer gemaach gehat, mee et ass effektiv, dat wat se spillen ass speziell am Endeffekt. Ech hunn se am Ufank ëmmer esou e bësse mat mat Opeth ebe verglach gehat, well déi och eben extrem Prog Metal maachen an sou. Jo. Mee et et se ze soen, dass fir Opeth wär komplett falsch, well et kléngt absolut guer net wéi Opeth, gell? Et ass esou wéi Ja wéi no Familljen Nospross vun Ope se wëssen awer ja Di ma komplett hir eegen hir eegen Déng an se. Ja an an ech hoffen engersäits datt datt eleng duerch lo duerch déi Produktioune wou lo machbar waren mat mat Exul an vläi warscheinlech och duerch de Patreon Payments wou se kréien dass se méi kënne visuell och bidden. Ech menge mir hu lo zwee wierklech massiv a laang Videoclips kritt an se sinn deelweis e bësse méi erauskomm, mä mengs de eng Band wéi Neobliviscaris ass mat ze vill Ruhm oder esou oder ze vill Hype, ass dat ass dat gutt fir eng Band oder kann dat sinn, dass déi Band sech dann goe léisst? Ech menge mir hu jo scho Ech gleewen net drun, soen ech der ganz éierlech. Also, mee. Hype ass ni gutt, menger Meenung no. Hype ass ni gutt, awer dat ass net der Band hir Schold, dat sinn, dat ass de Fans hir Schold dann. Ja, dat ass wouer, ja. Mee ech denken net, wann se wierklech elo géifen e méi grousse Grad un Berühmtheet géife kréien, gleewen ech net, datt si jeemools géifen an hirer Kreativitéit géifen noloossen. Kann ech mer net virstellen. Ech, ech ka mer et och net virstellen. Also äh, äh, et wär dass fir doch just eng gewëssen Angst wou ech hunn, well dat eng Band ass, wou ech lo schon laang verfollegen an wou ech weess, dat se liwweren an de hunn ech och deelweis iergendwou se bëssen ëmmer bëssen Mummen sause wéi du sees wann se bis nees annoncéieren se okay ja. äh, du wees haut haut zu dags huet jidereen eng Meenung a jidereen wëll sei Pefferkehr beileen wat ja, jidereen mëcht dat och an denken dat ass

Si en Haaptsänger an den hire Lieder de Xenia oder Xen oft genannt, an den Tim war och dobäi, hiren zweete Sänger. An am Ufank waren se hat also de Vio den Tim war un sech just sou als Violinist agestallt ginn am Ufank bei hinnen, a si wollten sech eng. Eng Fra, déi bei hinne séngt, kritt e Clinic e Sang an si hunn awer ni eppes fonnt gehat, wat bei si passt. An et hat den Tim iergendwann gesot gehat, Ech kann e bësse sangen. An esou ass et am Fong iwwerhaapt dozou entstanen, datt et hien e Sänger ginn ass. Ech hat d'Gitarre, also ech hat deen de Fakt am Fong cool fonnt gehat. Witzeg, nee, dat wosst ech net. Dat wosst ech effektiv net.
An äh, ja, en huet sech och immens gesteigert gehat. Ich meng wann lo sa Gesang op äh, Portal of I lauscht ich will net so dat schlecht ass ge me äh, am Verglach zu dem wat den Lou bringt sinn all och zwo verschiedene Welt ja, ja. wirklich sich immens immens gesteigert gehabt Punkt du können äh, noch de gesinn gëtt och op ball ëmmer besser ja.
Äh, ich meng wann du generell lo bessen all hier, hier all hier Musiker wo se lo, lo aktuell de bonne sinn das mengglisch kind een wo just An Neo Obliviscaris spillt vun alleguerten nach Niewebands, wat jo och scho krass ass, wann s de esou kucks, gell? Sou, du hues ja. een, een absolut Flaggschëff, wat am Fong genuch ze dinn hätt. An sou, nee, ech wëll ech wëll och eppes anesches machen. Den, äh, de Xen ass jo bei, äh, wéi heescht der, Omega Infinity, was jo mhm. éischter méi Black, nach méi Black Metal, nach méi Lusch ja, awer och spezielle Black Metal ja, also, nach okay, Standard Black ja. Metal ja, ja. Den, so, äh, den Avantgard Schabar. Ja den de Benjamin op der Liedgitarren an dann noch Tele lo den Drammer wo fortgang ass den Dal Preslen äh, si hat den eng Band se gëtt zan ëmmer sinn ze lang neich mir Release gët eng Band déi wie pass si heescht ass fir ah, ja. techneschen Def Metal Na, wat se do maachen. Mm. Äh, de Martino spilt jo bei Ancient Bards wou eng Power Metal Band ass aus Italien, wat jo se wat de fuck gell net. Dat ass dat ass dat ass vum witzeg gell also, an, an, an do spilt de mindestens genauso gut Bas gell. Okay.
An den Dan den Dan Preston gëtt ganz oft äh, fir ja Session Session Drummer nahich geholl. Ech meng do. Do fällt mer elo een Déngens an, wou mir hei och e bësse bei Kaméidi bësse méi ze dinn haten. Mir haten eng, virun enger Zäitchen hate mer en Interview mat Iapetus oder Iapetus, ech weess net, wéi s, ech butscheren et hei definitiv, gell. Dat ass en Album, also zwee, zwee Dudes, wou sech zesummegedunn hunn a wou en zimmlech gudden Och techneschen Space Metal Album gemeet hunn, elo fir net ze vill an d'Detail ze goen, wou den Dan Presland och als Gaascht Drummer dobäi war an hien hien huet einfach dat dat Talent, dass de säi säi Spillen kenns de direkt erëm gell an du sees ah ok jo dat ass hien, dass dass esou den dat kiischt op der Taart iergendwéi.
Jo, ech mengen domatter hu mer relativ vill gesot gehat. Scho bal ze vill fir eng Band wou mer net vill schlechtes ze soen hunn. Mee dann. Ja, wéi gesot, ech hu gesot dat gëtt einfach eng Libeserklärung un den Dee Harris vun eis an.
Also do.
Egal, dat huet bis eraus vun eis huet bis eraus.
Genau, genau.
Dat loung eis op den Häerzer.
Jo, an dann mengen ech war et dat schonn erëm fir dës Kéier. Genau an dann wéi gesot lauscht wann der se net kennt lauscht der enke ran, gëtt der Saach eng Chance äh, och wann dir ech net gefält hutt der op mannst probéiert gehat an wéi gesot wann dir ech gefält wee weess vläicht hutt der nei Favorite fonnt gehat. Ech ech denken et sinn awer Leit also souwisou e Groussdeel vun de Leit wou eis nolauschteren kennen et a sinn och

Si wéi an den Illuminati sou. D'echte Neobiminati heescht et. Ja. An äh, do kannst du dann bis zum Grandmaster ginn, wous de Karim och mat der Band äh, mat der Band äh, chatte kanns. Du kriss fir all Concert kriss du gratis Ticketen. Muss man sagen, wie dat- Nice. Mee bon, et kascht awer och äh, eng gewëssen Zomm Geld. Ech mengen dat ass eng Okay, eng stolz okay. Zomm Geld, wou ech mer net leeschte kann. Ech sinn aktuell just en, ja, En Diener, mee dat ass mer okay. Ech sinn ganz zefridden domat, mee war sovill do. Ja, ja. Ah, wie gesagt, wir haben doch wieder schon erwähnt gehabt, sie sind auf, auf Beltür und kommen noch nicht zu Lützeburg, aber ein bisschen an du an Gegend, an wen die Stadt will gehen. Sie kommen auf Antwerpen und auf Köln. Mhm. An äh, mir plangen och eben se eventuell op Köln kucken ze goen oder mir ginn se op Köln kucken an äh, ja, Absolut.
Ja dat gëtt dat gëtt richtig flott. Se kann man mat äh, Persephone wo och eng äh, eng Prog Metal äh, Masterband ass. Ja. Ja, um, schlecht, ja. An nach eng aner Band vu den Numm vergiess hunn méi bo mé wësse fir wat ass mat Wiener ginn mé giwe neoblifiskavis. Voilà. An sovill dozou.
Um, ähm,